Otim boss me gin mo kong en aye nga go? Boss me otim en aye nga ma ka dong kiloko ki nyinge inongo ni lumingi mukene gitamo ni kono kono kilwongo kong nying nga ya? Tamo ni kono dong kilwongo nying ngat ma dong dit tutwal dong ya? Otim boss me otim mo kong en aye mo dong nga kong me acel?

Dok iweko an amaki, dok iweko an amaki i pingut. Tye jalo mo tye yelo wiya i wacap, tye yelo wiya i Facebook, kono onongo nambana nining? Pe angeyo. Myero en atye ka timo opereson dok abimako. This time bwubiniang an maber adada. Wun wutamo ni boss mego team moro Dano calo bot me Utimi dong pe gimiyowa ite tam, bene dong pe gilokowa ki nyinge i cocol media. Kong an atye ka tele ki bot me Utimi, ka nongo in dano ma wii tiyo, bot me Utimi niya mo tye ma bot me Utimi dong oloko i kom an, niya mo tye ma bot me Utimi dong tye ma oloko i kom an, ma in ibino ki ding wii ya ibino ka ciko an ni abito ature. Ka amedde ki nining, an abito ature. In ingeyo an maber adada. In ingeyo an. In ibworo an. In pe ikelo mingi bot an do. In pe ingeyo an do. Co wek gini eni it an do. An angeyo ngo ma an atye ka timone do. Co ka wa boss mego otim, ka tye ka cito, boss mego tye, tye macalo, boss mego otim tye macalo president advisor ma miyo tam bot ladit lobo. Ma nyero ka boss mego team dong tye ka miyo tam, ka cero ka miyo tam bot ladit lobo, omyero dong omi, omyero omi tam, omyero omi tam keken dong, mabeco keken dong. Kit macalo an kobedo can, an atye ka miyo tam ki boss mego team, onyo atye ka loko lok mogo ma nongo pe beco ma nongo en tye ka timone, onyo mogo mabeco ma nongo en tye ka timone. Co nongo eno aye an atimo bal, gin enoni boss mego team pe twero timone bot ladit lobo. So ka an atye ka lok ka man wun wutamo ni an kono an laming mo. This time, this time an atye ka timo operation. Ka ibedo i kin i crew i kin jo ma an abimakogi. Ci luminga mukene ya gibino ka confusing an eh, ni gibino ka bura an ni abito to ature, to ma nongo bene pe angeyo tyene. Abito labongo balla. In ingeyo an jal? In ingeyo bad news? Ineno ba? Wun ka wun wutye ka watching an i TikTok, nyo jo man ma gicito gineno an i TikTok, gineno an aposting jami mogo ma nongo atye ka timo ma nongo nyuto ni an pe adano madit, eh? Like jami mogo like comedy comedy-gi, gitamo ni an mere atye simple mo kenyu, gitamo ni an abino mere ka vim pa i YouTube. An apart but this time atye ka timo opereson. Peri i kin jo ma an atye ka timo opereson i komgi-ni, ibiniang maber adada. Ibiniang! Kwai latin laco ngut nongo oto, this time in ibingut. Ento an atye ka wero ni wun wuwek jona, wuwek an akemmi ki ngo ma an atye ka timone, this time wubiniang!

abibalo wii, an opereson ma an atye ka timone eni weng atye ka timone dong ya? Dano angwen tye ma dong an amakogi ma an atye ka pwonyogi i levul ma mitte, i levul ma mitte gin gucako balo nyinga wa i tiktok, gucako balo nyinga wa i Facebuk atye ka pwonyogi ma rwatte. In bene ka imito bedo i kuru i kin jo ma an abipwonyogi-ni ci medde, medde ci ibiniang nga ma an abedo. pe ikel mingi bota, ka ikelo mingi bota an abipwonyi aka bad man Mister Bad News abipwonyi atye ka timo opereson.